karibu tena gũkũ gwa kikuyu daily news na gĩkorwo mũgeni tuĩka wa gũsubscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengio niĩ nĩ nduĩte matua ma kuohanĩra ona kũriganĩrwo thĩinĩ wa thabarĩ ĩno yakwa ya kũhona icio ti ciugo ciakwa ona kana mũrũgamo witũ no nĩ mĩario yarĩtio nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca ngai ũĩkaine ta Ruth wa Mam akĩaria thikũ nini tu thutha wa ũrĩa warĩ mũthuri wake mũini Martin wa Janet gwĩka ũhiki wa ũgĩkũyũ ũĩkaine ta rũracio akĩracĩria mũtumia wake Biti wa Maitha na thutha ũyũ Akenya hamwe na mafans make ona mafans ma Martin wa Janet makenereire ona kũgathĩrĩria ũgarũrũku ũrĩa Ruth wa Mam onekanĩte naguo the woman she is becoming kuona nĩ onanĩtie ũhoreru Thayũ wa ngoro ona ũgima wa mĩario nenda-inĩ ciake rĩrĩ, ex husband wake athiĩte na mbere kuonia mũtumia wake Biti wa maitha wendo mũingĩ mũgarũ na hau kabere rĩrĩa Ruth wa ma oĩkaine ta mũndũ wa gũtumũra icanjama mbĩtĩka oro hamwe na gũcokanĩria mĩario both kwĩ Martin, Janet na mũtumia wake Biti with even Ruth kwanĩka ndeto cia kũmakania ciĩgiĩ Martin. Andũ na Akenya magĩtigwo na wagagu atĩ Ruth Wamam hihi nĩ angĩathararirie igongona rĩa rũracio rĩa Martin na Biti. But shock on us ndeto cia magegania nĩ atĩ Ruth Wamam was so calm and relaxed na maũndũ make na up to now ndarĩ ũndũ arĩ auga wĩgiĩ igongona rĩu. Mafans make magĩtigwo magegete na mena gĩkeno nĩ ũcenjũku ũyũ Ruth Wamam onanĩtie rĩu akĩhingũkĩra andũ ngoro yake akiuga she's healing nĩ kũhona arahona ngoro na njĩra ya kuohanĩra kũhera mũndũ wanamũhĩtĩria mwana kũriganĩrwo nĩ maũndũ maritũ marĩa anagererio na she took to her social media pages kũrekereria ndũmĩrĩri ĩno na kuga forgiveness is part of healing train yourself to forgive and God will bless you akĩrũmĩrĩria na kuga if you want God to forgive you train yourself to forgive and forget ici arĩ ndeto cia mwanya Ruth agĩtua itua rĩa kuohera ona kũriganĩrwo nĩ maũndũ maritũ na moru marĩa anagererio Kenya hamwe na mafans make makĩyumĩria na njĩra nene mũno kuga mama twins nyina wa twins tũrĩa atanahĩirwo natuo thutha wake gũtigana na Martin Janet nĩ acenjetie mũno makiuga whoever is guiding her mũndũ ũrĩa ũmũnyitĩte guoko rita rĩrĩ nĩ arutĩte wĩra mwega mũno Jackie Wairimũ e wa mbere kuuga whoever is holding your hand is doing it right soon you will get back to yourself akiuga kahinda gatarĩ kũraihu Ruth will bounce back kuona rĩu she has someone ũrĩa ũmũnyitĩte guoko wega Mary Maina onake akiuga wow I'm so happy for you dear whoever is guiding you God ambariki tu sana na pia wewe ubarikiwe agĩtigwo akenete mũno nĩ The Woman Ruth wa Mom is Becoming, mũtumia atarĩ na dramas ta iria arĩ nacio na hau kabere and she's now calm and relaxed in unexpected ways. Monica Ndivoi akiuga aki siku hizi mama twins for sure, umeokoka kama ni wewe unaongea hivi, may God remember you and your needs. Atĩ nĩ ndeto njega kuona ũgarũrũku ũrĩa Ruth onanĩtie, ũgarũrũku wa mwanya na mĩario ya ũgima hatarĩ icanjama Lydia Velma onake akĩmwĩra mama twins I like your move now keep moving gũtirĩ wairegi ũtũire nĩma gũtirĩ wairegi ũtũire kuona ona Ruth angĩrega maita maingĩ atĩa nothing will change gũtirĩ ũndũ ũgũcenjia atĩ ũrĩa warĩ mũthuri wake Martin Janet nĩ ahikanirie rĩngĩ ona kũracia nĩ aracĩtie rĩu tũkĩendithĩria Ruth wa mam maũndũ mega Kikuyu Daily News subscribe